Helo a chroeso i Pen yn y Gêm! Pedwar hanner marathon, pedwar lleoliad, pedwar diwrnod. Dyna'r her mae'r gwestai sydd gen i heddiw wedi gosod eu hun er mwyn codi arian ar gyfer Smariad Cymru a chodi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl. Mae Tom Moore sydd gyda ni heddiw ar Pen yn y Gêm yn mynd i ddechrau ar yr her am hen cwpl o ddyddiau. yn dechrau yng Nghasnewydd yn rhedeg hanner marathon rif un o bedwar. Mi fydd e'n gorffen yng Nghaerdydd ar ddydd Sul, a mae'n codi arian ar gyfer Samariaid Cymru. Mae'r linc isod er mwyn i chi roi arian os hoffech chi. A heddiw, i ni'n trafod ar y podlediad nifer o bethau, gan gynnwys yr her yma wrth gwrs, ond hefyd y siwrne mae e wedi bod arno gyda'i iechyd meddwl dros y blynyddoedd diwetha'. I ni hefyd yn drafod Abertawe y clwb pêl-droed mae e'n ei garu a fel ma fe'n meddwl bydd i tymor nhw yn mynd y blwyddyn yma. Mae'n podlediad diddorol iawn yr un yma a newch yn siwr i wrando tan y diwedd i glywed fel ma Tom wedi bod yn paratoi ar gyfer yr her yma a newch yn siwr eich bod chi'n dilyn e ar i wefannau cymdeithasol er mwyn gweld fel mae e'n neud dros yr wthnos nesa. Felly, fel nes i ddweud, mae'r linc isod os hoffech chi cefnogi Tom, ond am y tro, mwynhewch y bennod yma o Pen yn y Gêm. Ok, Tom, croeso cynnes i Pen yn y Gêm. Mae'n braf iawn cael ti. Yym, diolch am dod lawr. Beth am ni ddechrau te gyda'r her enfawr yma, mae pawb yn siarad amdano fe ar hyn o bryd. Ti eisiau jyst esbonio i unrhyw un falle sydd wedi bod yn byw o dan cerrig a maen nhw ddim yn gwybod beth ti'n neud, beth yn union i ti'n neud wythnos nesaf? Ie, so Dechre ni ffilmo hwn dydd Sadwrn, dechre dydd Iau fi'n neud hanner marathon gynta fi sy yn Newport, wedyn dydd Gwener yw'r ail hanner marathon yn Llanelli, dydd Sadwrn hanner marathon 'ma yn Abertawe A wedyn dydd Sul yw Cardiff Half Marathon, yr actual race, hwnna yw hanner marathon pedwar, so y her, fi 'di kind of shortno fe i pedwar, pedwar, pedwar, achos ma' fe bach yn haws na explaino popeth trwy'r amser, yw pedwar hanner marathon mewn pedwar lleoliad, mewn pedwar dydd, yeah. ar y trot. Waw. Ie.
Yeah.
Am her. Am her.
So, ti'n gwybod, beth yw'r reswm dros wneud hwn? Beth yw'r um, kind of...
I fod yn Gwbl onest, so, o'n i ri- so dechre'r blwyddyn 'ma, fi wastad 'di joio redeg, ond wedyn ges i bach o sbel o'n i ddim yn, a dechre'r blwyddyn 'ma odd 'da fi yym anafiad i pen-glin fi, so o Ionawr i, fi moyn dweud mis Mawrth, o'n i ar crutches, o'n i methu cerdded, Wedyn oedd hwnna 'di dechrau sorto'i hun mas, a fel rhan o fel ffisio fi am yr anafiad hwnna, o'n i 'di dechrau rhedeg eto, a sa i'n gwybod pam, oedd rhyw... fi'n credu jyst achos fi newydd dech- wnes i bennu prifysgol, dwy flynedd yn ôl, wneud training year, maen nhw'n galw e fel pre-foundation year, lle mm. ti'n gweithio ond stym really responsibility dy ti, mae rhywun goffa sain o popeth off i ti, ond wedyn fi newydd ben i blwyddyn gynta fi gweithio, a o'n i actually di ffindo bod redeg massively yn helpu dy gwaith, achos fi teimlo fel gweithio mewn ysbyty, ti'n gweld pethau, ti'n goffa delio da fel pobl wastod, dost, ma, ma wastad fel pobl falle bron yn marw, neu yeah, yeah. ti'n ti gweld pethau, mm. a oedd rhywbeth neis am just 30, mae fe cael ti tu fas, a fi goffa mynd tu fas i 30, sa'i gallu stand o treadmill, mae fe yn anfiach, sa'i'n deall lle mae pobl yeah, gallu neud e. Fi beth yn deall yna.
Mae rhaid pobl fel, ha, fi'n joio gwylio ffilm, fi fel, fi'n rhedeg, fi'n just goffa meddwl yn adlu, redeg yn adlu. Sa'n yeah. gwybod sut mae rhywun gallu concentrate ar ffilm, sa'n gallu gwneud treadmill, so fi goffa mynd i fas. Ond oedd yn really nice, o'n i'n joio hwnna. Mm. So nes i dechrau redeg, fi wedi bod yn redeg probably nawr 6-7 blwyddyn, fi wastad wedi. Um, So, o'n i gallu pigo fe lan a weud o'n gloi. Um, wedyn nes i cael look, oedd dal llefydd am Swansea Half Marathon nôl yn June. So ni fel, o, oh, na i wneud hwnna, train am hwnna, really joio. A wedyn nes i bennu hwnna, a pawb fel, pa ras sy'n nesa. A achos o'n i yn injured, pryd oedd fel tocynnau i ah, pob oh, ras, yeah, yeah. di do mas, oedd ddim lle i cydydd. So o'n i fel oh beth allai neud? Ges i look odd dal loads o llefydd am elusenne mas so sai'n credu os odd e naill ai llynedd neu blwyddyn cyn llynedd yym nes i challenge am mind lle nes i neud one kilometre every hour for 24 hours. Wow. So just, o- oedd e ddim pellter-wise, oedd e- oedd e'n 24k, oedd breaks dy ti rhwng nhw. Yeah. So i'n credu o'n i actually di teimlo fel physically tired, ond erbyn y diwedd, o'n i just fel... Oedd e'n weird, achos es i prifysgol, so, like, fi cofio un night out yn prifysgol lle oedd e steddfod cydydd, yeah. so o'n i wedi goffa teithio lan o Abertawe yn y bore, so fi credu o'n i wedi gadael Abertawe am pimp, wneud steddfod trwy dydd, yeah. wedi mynd mas, mas, y dathlu, achos yeah. o'n i di, well, actually, fi credu o'n i di colli, ond mynd mas y dathlu steddfod. Yeah, yeah, yeah. So fi'n cofio mynd nôl am pimp yn y fore. So o'n i wedi bod lan yn 20 hours, ond wneud hwnna dy redeg, oedd e'n mental challenge. Yeah. So ges i loc, o'n i di kind of meddwl am mind Samaritans. I fi, fi wastad yn meddwl mae link gryf rhwng mental health a redeg. Mm. Mae ma loads o pobl yn dweud e, fi hefyd yn meddwl, fel, mae fe helpu fi switch on off, fel, mae fe'n clirio mhen i ar ôl dydd y gwaith, mae fe hefyd yn rhywun beth fi'n chi'n neud os fi'n stressed, fel, just awr, ti yeah. fas. Mae fe rhoi amser i fi meddwl, os fi moyn, hefyd fi chi just rhoi prydlad ymlaen, cyddoriaeth, bydd bynnag fi'n ffansio dydd na. So, ges i look odd Samaritans dal dy llefydd so nes i contacto nhw a basically dweud fi moyn rhedeg ond hwn yw be fi moyn neud achos yn y, yn y gorffen, gorffennol uh, yeah. yn y gorffennol fi yeah. di neud hanner marathon am y lysen so mm. o'n i teimlo fel ti methu neud o'na to fi moyn rhedeg cydydd ond fi angen ei ryw beth sy actually myn i herio fi a rown amser ma sai'n gwybod os ti di clywed am e ma boi fi goffa dweud e yn gywir nawr achos fi wastad yn cael ei enw e'n anghywir achos ma enw y rhedwr yw Joshua Patterson ond achos y swans fi wastad yn dweud Jamie Patterson, Jamie Patterson na yeah. it's not Jamie Patterson sy'n chwarae so yeah. Joshua Patterson basically Mae fe'n enwog achos oedd e ar Made in Chelsea, y TV programme. Okay, yeah. Ond mae fe wedi dechrau wneud stupid ultramarathons a stuff. So nath e wneud 76 marathons in 76 days in every city in wow. the UK. So, weles i hwnna, a ni fel, oce, okay, fi mo'n neud hanner marathon. Yeah. Mae fe yn ffodus, dan na beth yw job e, mae fe'n redeg, mae fe'n neud yeah. stuff yna. Fi fel, mae dal da fi 9 to 5, fi dal yn prifysgol fed, yn neud further diploma fe, so fi fel, mae da fi prifysgol, mae da fi gwaith, mm. sa'i gallu, sa'i gallu neud marathons every day. Ond hanner marathon, fi gallu neud y weddol. So ges i look, plan greiddio fi oedd uh, hanner marathon yn mhob dinas yn Cymru. Yeah. Achos ar y pryd, o'n i fel, oh, mae dim ond fel 4 neu 5. Mae 7. Yeah. O'n i ddim yn sylweddoli, yeah, mae nawr 7. O'n i fel, okay, falle, realistically, sa'i gallu gwneud 7, achos yeah. bydd o'na yn meddwl cymryd fel... A mae lot o teithio fed, I suppose, os e, so... Ie, yeah, bydde, bydde 7, logically, di meddwl, fi'n mynd i goffa cymryd fel pethefnos off gwaith yeah. i wneud e. Yeah. Plus, probably, gwitho mas rhyw le i aros yn gongledd Cymru achos nawr ma' fel tair dinas lan myn 'na so o'n i fel ok beth yw logical Thursday Friday Saturday Sunday hmm. pedwar dydd y trot ma' hwnna probably fwy na fi erioed di neud yn enwedig fi'n meddwl ma' dechrau blwyddyn oedd pen-glin fi'n gwael fyd yeah. so fel hwnna yw'r unig hwnna yw'r unig peth sydd yn ofni fi am hwn yw yeah. sa'i moyn brifo penglin fi yn y ffordd ma. So, typical footballer nawr. So, nes i ACL fi. Would have made it pro. Ni, would have made it pro, obviously. um, nes i ACL fi a cartilage fi pryd o'n i'n 18. Oh, wow.
So, actually, fi'n mynd i fynd ar tangent nawr, ond rheswm arall fi'n rhaid ag yw i fi, mae fel, di massively helpu fi yn ddweud ar dy fel fitness journey. Fi'n casau dweud y phrase na, achos fi teimlo fel fi moyn bod yn influencer yn America, yeah. ond... So, o'n i ddim yn sylweddoli tyfu lan um, pa mor actif o'n i. Ond edrych nôl nawr, fi gallu gweld e. O'n i'n chwarae pil drod dwy, dwy weth yr wythnos. O'n i'n chwarae rygbi, wel, treino rygbi o leia un noswaith, a yeah. wedyn chwarae gêm ar y penwthnos. O'n i hefyd yn neud jiu-jitsu a martial arts. o'n i'n rhedeg at an A, o'n i'n neud triathlons at one point, ond o'n i ddim wow. di sylweddoli hwn. Yeah. So, fi wastad i joio boed fi dal yn... Hwna yw'r peth gorau am challenge ma ar y foment yw am y pythefnos olaf fi yn carb load off. Carb load, ie. Yeah. A taper o dy rhedeg fi. So fi braidd yn rhedeg, ond mae dal da fi y ffrid am i fwyta beth bynnag fi moyn. Yeah. Achos fi just
gwitho mas fel, neud fel 50, 60 kilometres mewn wythnos, fi yn starfo yeah, twr amser, yeah, yeah. Just, just bwyta, bwyta, achos fel, fi'n cofio peak wythnos fi, nes i gwitho mas, nes i three runs lle o'n i wedi llosgi dros 3,000 calories, wow. doi bike sessions oedd fel dros 1,000, yeah.
yym nofio odd hwnna thousand arall so o'n i fel dros yr wthnos o'n i fel fifteen sixteen thousand calories fi'n llosgi ma' wnna fel basically wthnos o bwyta... Ie. ...anyway so jyst y bwyta anyway so o'n i joio bwyd fi yym a wedyn odd jyst timing yn gwael. Neud Ay See Ell. Hmm. 'di myn' yn yno- yn immobile yw wnna'r gair? o- o'n i me- o'n i methu traino, o'n i methu neud yeah. pethau. Yr un amser, o'n i wedi symud i prifysgol, a probably fel bydde ti'n gwybod, mae symud i prifysgol weithiau ddim y uh, peth fwyaf iachus, achos am y tro gyntaf yn flwydd uh, y bywyd ti, ti sy'n delio da bwyd i gyd, mae yeah. ti mewn fel stafell 'da chwech neu saith person arall a gyd mae fe'n cymryd yw un person i ddweud oh, chi ffansi tecawê heno? Ie, yeah, go on de. Yeah. Neu mynd mas ar... Mynd mas. Mynd mas, yeah. wedyn dod nôl, pigo lan rhywbeth ar y ffordd nôl. So, fi credu just popeth da gilydd. O'n i methu treino, o'n i ddim yn mynd i gym, o'n i just yn bwyta a yfed loads. So, nes i roi arno, fi moyn, fi moyn dweud, oedd e rhywbeth fel mewn three years o diwedd chweched i um, second year uni, o'n i yeah. wedi rhoi arno fel 40-50 kilograms probably. Oh, wow, yeah. So o'n i wedi rhoi arno lot o pwysau, a o, fi moyn dweud, oedd lot yn mynd ymlaen, oedd prifysgol da fi, oedd um, problemau iechyd meddyliol fi ddim yna achos ar y dechre o'n i ddim yn siŵr os o'n i'n joio prifysgol. Yy o'n i'n joio fe mas, o'n i ddim yn siŵr am cwrs fi. Hmm. Erbyn hyn ma' popeth 'di gwitho mas fi'n... Ie. ...caru swydd fi nawr so worked out in the end on' odd lot myn' ymlan odd teulu fi gytre myn 'yn yn Abertawe odd yym Salwch yn mynd ymlan 'da nhw so o'n i wastad moyn dod nôl. Wedyn oedd Covid 'di bwrw a o'n i fel oh gosh be sy'n mynd i digwydd nawr? Ond achos hwnna i gyd oedd oedd jyst oedd bywyd fi ddim yn iachus. A wedyn ironically oedd covid oedd y silver lining so fi fi generally yn dweud hwn yn gwaith weithe fi credu heblaw am covid sa'n gwybod lle byddai dyddi yma achos yeah. oedd pawb wedi symud gytre am covid mm. un oedd covid di kind of helpu fi achos o'n i methu mynd mas so o'n i o'n i gytre yeah. o'n i o'n i ddim yn ofed O'n i ddim yn bwyta takeaways that much, o'n i'n mynd mas am bwyd gymaint. Wedyn oedd e 'di helpu addysg fi achos pryd oedd 'da fi gwaith uni neud wel o'n i jyst yn codi lan a neud e o'n i... Ie. ...ddim yn codi lan dy hangover number three four of the week... Ie. ...a moyn neud gwaith. So oedd e 'di helpu 'da gwaith fi, wedyn oedd popeth, ti'n gwbod fel ma' nhw'n dweud, unwaith ma' un peth yn cwmpo mewn i lle, ma' popeth yn kind of dod. So, wedyn o'n i 'di dechre edrych mewn i ffitrwydd a popeth, oedd hwnna 'di dechre gweithio. So wedyn fi'n credu o'n i 'di colli ten, fifteen kilograms trwy Covid, wedyn oedd fel little blip eto pryd oedd Covid 'di bennu a pawb nôl i mynd mas, ond oedd hwnna'n fine. A wedyn ers 'ny ma' fe jyst... Di-spiralo, ond mewn ffordd dda, as in, fi nawr, ti'n gweithio mas, fi lan i forty two kilograms fi 'di colli... Ie. ...ers i fi dechrau popeth, a fi moyn dweud, fi probably 'di colli fwy o hwnna mewn pwyse, achos fi dal moyn dweud, fi'n weddol strong, fi dal gallu bensio hundred kilograms, which is a flex fi, fi'n joio hynna. Ie. Yym, ond wedyn, fi'n joio rhedeg, so popeth meddyliol, popeth joio ffitrwydd. O'n i fel, fi jyst moyn neud challenge. O'n i'n gweld pobl fi dilyn ar Instagram yn neud cool things. O'n i fel, ti'n gwe, pam lai? Let's give it a crack. So ti wedi neud hanner marathon o'r blaen, ti'n gwybod? Fi, fi moyn dweud, fi'n lan i falle 15 nawr. Oh wow, okay, yeah. So, so...
am spel, o'n i falle neud un neu ddoi o blwyddyn. Yeah. Fel arfer, cydydd, a wedyn Abertawe. Abertawe, ie. Wedyn, pryd dechreuais i wneud y sialens 'ma, fi w- fi withiau 'di wneud fel one and a half marathon yn y mis cyn ras jyst i tseco bod fi 'na. Ond fi moyn dweud, heblaw am fel y pythefnos diwetha lle fi 'di tynnu trainer fi nôl achos fi obviously moyn trio cael coesau fi 'di recyfro yn barod am hwn, fi probably 'di wneud hanner marathon yr wythnos yn fel uh, dwy fus diwetha yeah. mewn training i hwn. So, y distance ei hun sydd ddim yn ofni fi. Fi'n gwybod, yeah. reit nawr, os ydy wedi dweud, ro trainers dim lan, cer i wneud hanner marathon, yeah. ffain. Bydd ti'n okay, yeah. yeah. Nes i 26, 27 cei run cwpl o wythnos yn ôl, so fel yn extra hanner awr mm. ar hmm. ôl hanner marathon, so ni fel, mae dyfu'r distance, yr unig peth yw y poen o eico, yeah. sain moyn pigo lan injury, mentally trial codi dy hun lan ar fel day, fi'n day 2 or 3 sy'n ofni fi efo ia. Fi'n yeah. meddwl, dydd un yn Newport, fi'n edrych ymlaen at neud e, Hanna Mars yn un, mae hwnna'n ffain. Yeah. Dave Pedwar, mae fe'n ras, mae, fi moyn dweud, mae Cardiff Half Marathon yw fel Ma' ma' fe definitely yn top ten hanner marathons yn Europe fi moyn dweud. O waw. Ma' ma' ryw statistic am wnna achos ma' l- twenty thousand runners ma' lo- ma' m- ma'r strydoedd yn llawn. Ie. Fi'n joio fe gyment achos ma' braidd ddim lle lle ma' neb yn actually gweiddi. Ie. So fi'n meddwl fel ho- ma' hwnna'n myn' i helpu ar y diwedd achos fi'n myn' i fod yn shot, mae yeah. coesau fi mynd i frifo, yeah. fi'n mynd i bod yn acad, a mae dy fi just crowds rhwng fi. A bit sy'n ofni fi yw two or three, Bit achos... Channel, yeah. Fi di wneud, so, pethefnos yn ôl, nes i 15k ar y disadwn, wedyn codi disil, neu 2.5k run, Swansea 10k, a wedyn 2k oh, yeah. run gytre. So hwnna yw bron y fwyaf agos, achos O'n o'n i 'di dweud fi'n mynd mewn i'r ten K run am chill. Like o- ma' fe'n training run ti ddim myn' i raso fe. Ie. Ma' ma' fe'n training run. Nes i noco naw munud off Pee Bee fi. Waw. A sai'n gwbo pam odd o'n i jyst odd yr adrenaline 'di dod ato fi o'n i fel yeah go for it. Ie. A a o'n i'n teimlo fine ar y dy' Llun so odd wnna'n fine. Ond 'na be sy'n ofni fi bach am wneud hwn yw fel, ma' y sialens mynd i fod jyst cadw 'mhen i yn dweud cer yn slow, ma' 'da ti tri arall i wneud, cer yn slow, ma' 'da ti dou arall i wneud, slow, ma' dal 'da ti un fwy i wneud fory. A wedyn, os fi'n cyrraedd dydd Sul, a ma' popeth dal yn gweitho, wel wedyn falle gallai cael bach o hwyl gan bod e'n ras yeah. a gweld beth sy'n digwydd, ond we'll see how it goes. Gawn ni weld, ie. Yeah. Wel, yeah. ti'n gwybod, fi'n edrych ymlaen at gweld fel ti'n neud. Mae lot o pobl hefyd, a mae lot o pobl yn cefnogi. Um, y reswm fel ti wedi sôn am, ti'n gwybod, y, y resymau iechyd meddyliol a y siwrne ti wedi cael dros y blynyddoedd diwetha, um, na kind of fel un o'r resymau ti'n yeah. wneud y sialens yma am y iechyd meddwl a fel nes ti sôn codi arian fyd am mm -hmm. y symariaid. Dwa, pa mor bwysig yw nhw ar gyfer dwa, y reswm e dros y ti'n neud hwn a dwa, y gwaith maen nhw'n neud hefyd y symariaid a pwysigrwydd iechyd oh, meddwl. Dwa. Y masif fel Un rheswm fi wedi wneud hwn yw fi wedi bod yn ffodus iawn. Mae 'da fi grŵp o ffrindiau, ie, ni'n grŵp o ffrindiau sy'n bois a fi'n gallu garantîo os 'y ni 'di dweud rhywbeth, os yw fi'n rhoi rhywbeth yn y chat nawr, mae'r peth gynta sy'n dod nôl yn mynd i fod yn jôc neu maen nhw'n mynd i rinsio fi am rhywbeth... Ie... Ond... Ni bois, na be- na beth yw fel love language ni. Ww, hwnna'n bach yn cringy, ond Ie, na fel ie. ni'n siarad, fel, ma' popeth ni'n dweud yw cymryd i'r mic, Ie. ond ma' nhw wastad 'na, os ma' problem 'da fi, ma' nhw fel, un enghraifft sy'n popo mewn i meddwl fi, fi'n gwybod dechrau'r blwyddyn 'ma pryd oedd 'da fi Un tro yma i pen-glin fi, oedd sbel o falle pythefnos lle o'n i jyst yn knackered emotionally a falle bach yn depressed achos o'n i methu traino, as in o'n i ddim 'di sylweddoli erbyn hwn faint fi'n dibynnu ar traino yeah. day to day i mm. actually cadw fi mewn fel positive mindset a o'n i'n methu traino, as in, o'n i'n gallu gwneud bach, ond oedd popeth yn brifo, oedd gwaith yn brifo, o'n i ddim yn... So, nes i roi message mlaen, yn dweud sorry guys sai moyn s- sai rili really moyn neud hwn ond fi'n stryglo bach ar y foment ma methu treino ma fe'n swnio'n wael ond literally fi teimlo fel fi jyst do gytre a fi'n gweud na teledu a mae'n bach o slwm mynd i'n gwely am fel naw mm. chi fancy just neud rhywbeth rhyw pryd mynd am bwyd neu rhywbeth yeah. next thing we know oedd hwn fel no seal Oedd grŵp y twelve o'n i 'di mynd i Nando's ar y nos Lun, o'n i 'di cymryd lan y bwrdd fwya, oedd pawb 'di troi lan fel, fi'n ffodus iawn, ma' 'da fi grŵp o ffrindiau fel 'na, ma' teulu fi 'di helpu fi trwy loads o problemau, ond y reason ma' Samaritans 'na yw Sdim da pawb hwn. Os maen nhw ar ben hunan nhw, p- pwy maen nhw gallu... pwy maen nhw gallu siarad â? Fi'n ffodus fi gallu siarad â teulu fi, fi gallu siarad â ffrindiau fi, fi gallu siarad gwaith. Mae loads o pobl fi gallu agor mas i, siarad â, a helpu'r problem. Ond mae pobl ddim 'da support 'na. 'Na pam mae Samaritans 'di cael eu ffurfio. Maen nhw 'na... am ddim i allu jyst pigo lan y ffôn, ffono nhw, siarad nhw trwy'r problemau. Falle maen nhw'n mynd i roi rhywbeth nôl a dweud, gallu ti trial hwn, ond weithiau, sdim angen hwnna, mae fe jyst agor lan a dweud, fi'n stryglo ar y foment, mae hwn yn digwydd, mae hwn yn digwydd, sa'n gwybod beth i wneud, a weithiau yeah. mae jyst cael hwnna off chest ti, yn gallu fel tynnu ti'n ôl a mynd, oce, okay, actually, mae rhywbeth fi'n gallu wneud, fi'n ffain. A ma' nw'n neud e am ddim a ma' wnna'n nyts fel ond... Ie. ...obviously i nw allu neud e ma' fe'n cymryd pobol i codi arian ma' fe'n cymryd pobol i doneito ecs wai zed y month i cadw nw fynd achos ma' nw go- ma' ma' nw goffod cadw fynd A ma' pethe fel 'na sy wastad 'di moyn yy sy wastad 'di neud i fi moyn helpu mas yym pa ffordd fi ellu a fi teimlo fel sai'n gwbo pa- 'da popeth fi 'di mynd trwyddo fi 'di kind of allu gwitho ym mhen i ma' fe ddim Jyst un challenge fi 'di goffod neud fel pedwar pump blwyddyn o gwitho ar ffitrwydd fi, gwitho ar iechyd fi i ffixo probleme nes i. So neud hwnna, neud her dros cwpwl o dyddie, neud her dros dydd lle fi ddim yn cysgu, Fi'n edrych mlan at neud nhw. A fi teimlo fel fi wastad myn' i neud e. Fi fi'n joio y thing 'ma o neud her lle fi'n neud rhywbeth stupid. Ie. Jyst achos pam... Pam lai yfe? Pam lai, ie. Ie. Ma' fe'n helpu mas pobl sy angen e. At what cost fi, fi'n joio training fi. Fi, fi di joio bron pob munud o training am thing ma. Fi'n dweud pob achos cwpl o wythnosau nôl es i mas am run, oedd, oedd yr haul mas, oedd da fi sbectol haul fi ymlaen, a wedyn o fewn awr o rhedeg, oedd storm di bwrw. A o'n i literally yn top, oedd, wasn't at all waterproof. Yeah. Oedd fi creu, erbyn y diwedd, o'n i'n teimlo fel o'n i'n rhedeg yn weighted vest. Yeah. Achos oedd gymaint o dŵr di stico i fe. A ni jyst meddwl, oce, okay, mae hwn ddim yn hwyl, ond fel edrych nôl nawr, mae hwnna jyst ddonio. Ond fel, yeah. fi di joio train o'm hwn, fi'n edrych ymlaen at rhedeg e, mae ffrindiau fi 'di dweud maen nhw'n mynd i helpu fi treiddo fe so mae mae dad yn ffodus yn off gwaith dydd Iau so mae fe sy'n gyrru fi lan i Newport mae fe mae fe 'di mae fe 'di bod fi o'n i 'di gorfod dweud wrtho fe na achos oedd e 'di dweud bydde fe 'di dweud e gyda fi a o'n i fel dad ti'n neud Cardiff half di Sul. Oh, right, okay, yeah. Ti heb traino i neud yeah. two half marathons in four days, yeah, so yeah. na. So mae fe wedi dweud, oce, okay, wel, fi angen cael shake-out run cyn. So mae fe'n mynd i eistedd yn coffee shop am y 10k gynta, wedyn dod ti, yeah. a neud y 10k ola dy fi. Dydd Gwener wedyn mae yy cwpwl o ffrindiau fi fi'n credu yn dod lawr i wneud second 10k o Llanelli yeah. achos maen nhw hefyd yn wneud Cardiff Half. Ah, right, okay, yeah. A wedyn, sa'n gwybod siwrd mae hwn i digwydd, ond di Sadwrn fi'n rhedeg dy dou foi sydd newydd complito Ironman 70.3 yn y blwyddyn diwetha. Wow. So ym mhen i fi'n fel fi'n redeg the two Ironman, which is yeah. pretty cool. Yeah. A wedyn mae Cardiff Half, a fi fel, wel, mae hwnna jyst mynd i fod. Pawb yn arfer. Yeah, mae hwnna'n mynd i fod yn clas. O, oh, gwych. Ie, yeah, yeah.
wel, a ti'n gwybod, fel ti'n gweud, just cael y chat na, really, yeah. na'r peth pwysica. A mae'r smariad yn gwneud gwaith gwych. Ti wedi gwneud gwaith Gwych ife ti noed dechrau eto, a ti wedi codi be, o'n i'n siarad cyn i, bron i mil o bunna yeah, yn barod? Ie, 950 fi mae'n dweud. Wow, wel, i, i, i fi mynd i wneud donation fyd ar ran uh, y podlediad, oh, so yeah, jyst i gweud pob luck. Um, beth am ni symud ymlaen te, siarad tyn bach, ni'n dau yn cael i'r swans fyd. Yeah. Mae hwnna gallu bod yn bach o uh, taith emosiynol. Ie, o'n i'n mynd i dweud. Mae hwnna'n gallu cael effaith.
Um, ti'n gwybod, ni'n chwarae fori erbyn i hwn mynd mas, byd ni wedi chwarae Briste. Ni'n, ti'n gwybod, two wins on the bounce ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn dda ar hyn o bryd, ti'n gwybod, beth i ti'n meddwl? Yeah. Edrych yn dda. Yeah. Fi'n joio fel ni'n mynd. Yeah. Fi'n credu mae... Ni wedi tyfu o blwyddyn diwetha. hundred percent. Fi moyn... Fi dal... Fi'n mynd i roi dwylo fi lan. O'n o'n i mor gutted pryd collin ni Russell Martin. Yeah, o'n i yn... Mae'r ma boys dal yn cymryd y mic. Fi yn Russell Martin fanboy, byddai'n dweud na. Fi dal yn joio gwylio Southampton chwarae nawr. Yeah. Achos... Fi credu achos o'n i 'di tyfu lan yn chwarae rygbi a pêl-droed, i fi, fi, o'n i 'di chwarae fwy o rygbi na pêl-droed. Fi'n joio'r ddou, ond i fi, rygbi yw serious sport. So fel, fi'n joio gwylio'r Ospreys lle maen nhw'n chwarae pob gêm fel test match. Yeah. A wedyn fi'n joio mynd i'r Swans, a fi'n joio'r ffordd mae'r Swans yn chwarae, fel weithiau maen nhw'n galw e fel suicide ball. fi actually yn joio hwnna, achos fi fel, yeah. fi teimlo fel, Weithiau os ti'n mynd i n- boring nil nil game of football lle mae'r dou tîm 'da fel 50% possession... Mm. ...sdim lot o excitement. Ie. Ond o' ti'n gwybod dy dy ffordd mae Swans... oedd Swans yn chwarae o dan Martin a i ryw raddau fel y'n ni'n chwarae nawr o dan Nick Williams who kno- fe... sa i'n gallu cofio nil nil diwetha' ni. Ie. M- mae'n probably mynd i fod pythefnos yn ôl nawr... Ie siŵr o fod. ...o o fe. Sa- sa- fi fi moyn... O'n i 'di draw nil nil yn ddiwedd... Anyway. Um, Fi'n gofio ti'n meddwl o, mae fe'n... Ond fel arfer, mae ma mynd i bod gol... Pildro da i gael. Ie.
Ni wastad yn ataco, ni'n chwarae dy stupid high line, mae dyn yeah. ni two centre back sy'n methu troi ar sixpence, so unwaith mae unrhyw tîm dy pace, yeah. ni fel, oh, oce, okay, maen nhw mewn to. Yeah. Ond fi'n joio hwnna, so Fi'n falch ma fe'n mynd yn dda. Fi dal yn credu ni angen ffindo ffordd o merjo ffordd mm. ni'n chwarae. Fi teimlo fel, oedd dyn ni Russell Martin, lle oedd dyn ni plan A, and plan A worked brilliantly, ond oedd dim plan B. Dim plan B na, ie. Yeah.
So, oedd popeth yn plan A. Wedyn, Sa'i rili mo'n siarad am na, ond do'n i'n daff. A, who knows. Sa'n gwybod. Skip o'r anna. Oedd plan A, B, C, D, E, F, G na, a dde ddim yn gweithio. Pob un rhywbeth. Nawr mae dyn ni Luke Williams, a fi teimlo fel am unwaith, mae dyn ni plan A, a mae dyn ni plan B. Mae yeah. dyn ni plan A, sef high press, Cullen, Cooper, chasing everything down. Mm. Mae fe'n gweithio'n dda, Ond nawr, n- fi'n teimlo fel, ni goffo chware Plan A a Plan B pob wythnos, a ma' fe weithie yn mygo ni off, fel... Ie. ...gêm Caerdydd, a beth oedd y gêm gytre ola? Sai'n gallu meddwl nawr, pwy o'n ni 'di chware? Norwich? Yym. Oedd e Norwich o'n ni 'di chware gytre? Ie, fi'n credu taw fe.
One one nil ne' rywbeth fel 'na. Ie. A fel hwnna...
Sai'n cofio 'na. Eto, yeah. ma' fe... Ma' fe 'di gweithio fel, ni'n cael very good 60 minutes, ni fel arfer ar ôl 60 minutes yn ennill. A wedyn, ma' dyn ni y problem o, ma' Cullen a Cooper probably 'di cyfro 12, 15k, just yeah. rhedeg nôl ymlaen, nôl ymlaen. Maen nhw'n knackered. Mm. A wedyn mae subs ni mor wahanol. Ie, yeah, ydyn, ie, yeah, na fi'n gwybod beth ti'n meddwl. Mae fel, wedyn, all of a sudden, ni'n dod ymlaen dy fe popnic sy'n moyn ddim really hold symud. Mae ma yeah. fe'n hold up play, mae fe moyn just aros mewn straight line. Mm. Mae, o, oh, beth yw'n e? Pearl... Pearl... Oh, Piet Harris. Ie. Yeah. yeah. Mae fe big lad sy'n moyn chwarae tu ôl. Mm. A wedyn, all of a sudden, ni wedi mynd o Ollie Cooper a Cullen sy'n rhedeg rhywun fel literally fel headless chickens am yeah. 60 minutes i ddoi boi sydd ddim dy'r rhywun level o stam yna. Mae fel... Os, mae Franco di fod yn signing gorau ni mewn... Wel, sa'n lle bydd o'n nhw, wel, yn midfield mm. ers probably good few years, falle Flynn Downs, yeah, byddwn ni'n dweud, yeah. yw same caliber. Yeah. Ond mae fe weithiau ddim yn helpu hi, achos mae fe bach o hot head, a fi teimlo mm. fe weithiau ar ôl 65 minutes, mae fe naill llai ar carden, neu one warning off card, carden, yeah. a wedyn yeah. ti'n goffa cymryd fe off, a mae fe fel, unwaith mae fe off, pwy ti'n dod ymlaen a mae fe naill llai mynd i bod Fulton neu Joe Allen. Joe Allen yeah. A fi'n caru Joe Allen a fi'n fi'n lico Jay Fulton 'fyd ond ma' nw'n newid y gêm a fi'n teimlo fel 'na 'na'r final piece ni angen yw ffindo ffordd o fel merjo plan A a plan Bee mewn i un game... Ie. ...style so ni ddim gorffod cyrraedd sixty minutes. a mynd, oh gosh, Beth sy'n let's bring digwydd on the nawr? big boys and Ie. just hope. Wel, Achos- ie, ti'n gwybod, n- mae'r carfan yn eitha diddorol, fel ti'n gweud, obviously, mae Staten a Lefni yn eitha cryf, fi'n meddwl. Mm. Ie. Um, ond, ti'n gwybod, beth ti'n meddwl te, ni'n gallu disgwyl am y tymor yma, achos, obviously, ni kind of ti bod yn bach, falle bach o mid-table Mid-table. team am, am y t- tymhorau diwetha. Ydyn ni'n gallu gwella ar hwnna tymor yma ti'n meddwl? Fi'n definitely credu ni'n mynd i mynd o mid-table, bottom half i fi moyn... Fi, I fod yn realistic fi'n meddwl bydden ni'n mid-table but just outside playoffs. Ie. Yeah, Sa'n credu heblaw bod ni yn gallu ffindo ffordd o defnyddio pawb yn y carfan... Ie. ...yn y ffordd gore posib, achos ar y foment fi'n teimlo fel weithiau ni ddim, achos un example fi'n gallu meddwl am pan ma Abdoulay ar y wing, sai'n deall ni. Ma fe'n great centre mid, played mewn centre mid. Ie. Ma da ni wingers chw- ond fel os ni'n gallu irono mas y little things, cael pawb yn chwarae fel dyddyn nhw, Ginnelly dod nôl o injury fe, ma hwnna'n mynd i fod yn massive thing. Achos o y mini snippets ni'n gweld o fe... Mae'n edrych yn grêt. ...Mae fe'n edrych yn grêt. Mae fe dod nôl mynd i helpu. Os ni wedyn gallu gwthio mlan, cael good transfer window. Wel fall- falle gelle ni. Hmm. Ie. S- achos defensively, ma' 'da ni back five nawr sy'n chware basically week in week out fel the same back five a ma' hwnna'n rhywbeth ni heb ca'l mewn be? Lot o amser ie so ni 'di ca'l... Tri pedwar tymor probably. Ma' 'da ni solid i i fod yn onest ma' 'da ni fel fi moyn dweud o defence i midfield more or less, di cael ei pigo yeah. pob gym. Yeah. So ni'n mynd i newid Franco a Grimes nawr, mae hwnna'n mynd i aros. Mae back four ni, byddwn ni ddim, Solid, yeah. bydde ni ddim yn newid Cabango a Darling nawr heblaw bod yn afiad, mm. a gobeithio byddem Yeah. Achos I actually gwybod pwy sy'n gallu camu mewn na, ond Norton probably. Trwy'r fod, ie.
Yeah. Mr
36 years old oh, neu rhywbeth. Yeah. Legend. Literally. O, fi, fi, fi credu pob game fi wedi mynd i blwyddyn yma. Mae Norton wedi dod ymlaen, neu wedi dechrau, a mae'r boi fi mynd a fi wedi troi ato fe a dweud, generally, os oedd ni gallu talu ultimate, like, unlimited transfer fee, beth yeah. bynnag yw e, am rhyw magical potion sy'n gallu de-age o cael Norton 5 yeah. years, bydden ni'n neud e mewn yeah. heartbeat. Achos class, yeah. mae fe'n 36 a mae fe'n show o lan fel yeah. 90% o'r league. A fi fel, oh, ond fi teimlo fel, sa'n gwybod am ti, pob tro mae fe'n mynd a mae fel, mae cose'n dod yn uwch mae'r penglin a fi fel, o, oh, yw yeah, hamstring. hamstring Neu, yeah. mae fe'n troi rhi gloi, fi fel, o, oh, please yeah. paid, achos fi'n credu, dyddiau yma, mae fe be, one injury away from... Sure, well, ni'n dweud na, mae wedi cael injury na fel the last three seasons yeah. a mae fe wedi dod nôl so pwy sy'n gwybod yeah. yeah. y, y peth yw e, fel y rif nawr really efe achos sa'n gwybod os yw Cullen yn fel 15 goal a season nah. strike a fy Potnick oedd falle'r ateb nawr mae fe heb really yeah, dechrau fel eisiau fe efe Yes, na, na, na, na beth, fi credu na beth yw'r problem ni fed, achos ti edrych ar Luke Williams, yn ewedig dy Notts Forest, Oedd e'n ffodus iawn, oedd 'da fe Macauley Langstaff, who was a 40 goal a season striker, a oedd tîm 'na 'di kind of adeiladu fel attack, attack, attack, our defence is our attack. A nawr mae fe 'di gorfod kind of addasu style e achos yn anffodus, mae Cullen yn caru chwarae 'ma, mae fe'n good striker, ond Mae fe methu bod y target man in a promotion earning side achos ti angen ie Andre Ayew neu Tammy Abraham neu Llorente neu pam bynnag strikers arall ni 'di cael sy'n gallu jyst popo lan dy gôl consistently. Mae Cullen 'na fel great pressing forward, very good poacher ond Dyw e methu hold lan. Na. Hold up the ball. Rili ma' fe mewn troi ma' fe moyn myn' mewn tu ôl. So ma' angen Vypotnik rili cario lan. Fi dal yn meddwl falle chware y ddou o nw 'da'i gilydd. Ie galla fe ie. Bydd yn peth dda. Ond wedyn... Pwy sy'n colli mas nawr yn y peth yy neb nawr. Ie wedyn falle ti'n tynnu Oli mas ond wedyn ma' Oli yn chware y gore' ma' fe riod wedi. Ie. So bydden ni ddim yn neud 'na. A wedyn os ti'n roi ddau o nw mewn pwy s- pwy sy'n dynnu fel cover? Sneb. Ie, yeah, yn union, ie. Yeah.
Ar ôl tymor diwetha, fi dal, fi dal yn methu credu fi, fi moyn dweud hwn, ond fi actually meddwl blwyddyn yma, bydde fe yn gweithio mas yn well os oedd dal dynnu Jerry Yates a ni heb wow. hala fe mas yn Achos mae dynnu plan A, sef press, press, press, like, tymor dwetha, o'n i wastad yn dweud, oh my gosh, mae fe mor frustrating. Mae dyn ni Cullen a Yates a maen nhw like for like. Ond actually, weithiau, blwyddyn ma, fi teimlo fel, sa'n moyn cymryd Cullen off. Yeah. Ac mae fy popnic mynd i dod ymlaen, methu cario ymlaen y pres. Newid methu, game, yeah. methu cadw yr un fel level o chaso lawr y pêl.